Ele vevi ɖe ne nye hã. Amegbetɔa ne edzɔ ɖe agbe gbɔea ŋu kɔa, elola wò ŋu ɖe ada ɖi ne etsia wò hã nàva ɖi. Woawoe le aƒe ya me do ŋgɔ ne nɔviwòa. Enya aƒe ya me be sewo nyui ɖe. Enyi va dzidzɔ nyui ɖe ko, dzidzɔ nya gã ɖe ko nye ne nya. Amewo le aƒe me zã. Menya aƒe ya ɖeka nye ɖeka me. wɔme enee gake fiya ko nɔm enya le eya. Eyi me yɔ mi gbaa, mi me yɔ mi ɖe vɔvɔ. Exɔ ga nya ƒe nya ta ko me yɔ mi. Ewa nye be nya ɖe me ƒo xɔa be maxa ya ɖe. Fiya me le fiya le kpo ɖe asi yi mi gbɔgbɔ wa ne maxa ɖe. Yi ta me xa ya xɔ ne mi. Gake ne xɔfetsuxexe nava zu dɔ, ava zu yevudɔ aku kpe, ava zu dɔdɔ klimɛ, mekpɔ be fuɖeɖea alo efu maɖe fua? Ta nya yi meva da ɖe mia gbɔ kpuiɖe koe nye be, Nyui ɖe dɔme ve ne ŋko menye wawa eda na loto kotoku blatɔ kotoku blade loto ɖeɖe ma xɔ fetu kotoku wuieve me te xeŋ. Aƒetɔ, ne nɔgbe to du miliɔ miliɔ gbea ɖe?

Anɔ li doe akɔ, anɔ li doe adaŋ kakakakaka. Zipaya li doea. Evɔ ye yi ga ŋgɔa yi ge ale hamu fleflefleflefle sɔ na ga nɔ fukpe ɖe ta. Ke jo nye la.
Ee awo wa nye o. Wɔdzi li wa ga nu ɖeka gbɔ. Enu ne ya.

Me nu ni ekriti ɖeka kriti me eve kasia ame etɔ̃. Gake gbali mi akpa ŋutɔ kpɔ kpɔ nɔnɔme kemɛ le.
Ewa ŋutsu ne va tu ame ŋuti ɖi ɖo nɔ vovo aha. Ee bɛdzo.
Ŋutsu mu nɔ vovo pafɛn. Abe nyɔnue nu aha wòƒe na gegegege. Esi ɖe nua hame dze kɔ ɖe gbɔwòa, nuto ƒe ƒo na nu. Kpɔ kplɔ dzi ɖa. Esi ɖi kokoe dze ya.

Ne medo ɖe aƒe yeye me, mebu yeye ƒe Wewe. Nyɔnuvi bubu enɔ gbɔ tsã. Bubu ke ya. Yine kpɔ wɔ ɖe. Nyabe ye kpɔ ye ƒe mawu. Evɔ.
Nyɔa nu na.

Hafi nànya be aha ɖu va na nànya ŋusẽ. Oh, megblɔ be zi veɖe mi do go alɔ kɔ dɔ lo. Ne mo le wo va ye. Mo ka kɔ de ba te a nya ba nyo. Awo. Ebe. Wi ta mo ka ba te a. Mo va be mi awo susu ana. Ne ni nu be ne ka. Enya gba. Enya.

Edɔ meyo ne ha hamu gbe sia gbe. Ɖe mebubu na. Ɖe mebubu na. Ta nya ma gblẽ ne mi. Kɔfɔtu le ŋuti wòvia ƒe ɖeka kple nuɖewo ya. Wò hã tɔa, eyina ƒe ɖeka me. Enyae ne le asiye fia koe nye be Nu yiwo katã wonyi le aƒea me, yea mekpɔm, elabe nye ŋutɔ hã mele aƒea me. Menye nu ɖeke wònye fia ame ɖeke gbɔnɔ gbɔgblɔ ɖo nam. Egbe nye bla ɖa, etsɔ ku ɖa, yawo ɖa, fi ɖa, memli ɖe ame kɔkɔe me. Kɔsiɖagbea, ame sia ame neva ƒo ʋu nam kpɔnkpɔn. Mele xɔa me fia. Miava ƒo ʋu nam gɔgɔgɔgɔ. Aƒetɔ ye, eganya ye.

Ah. Eyi nu bɛ si. Bɛ ma ni bɛ la jɔgbɔ bɛ ta wɛ bɛ le. Bɛ yi na wo egblɔ ge ne bɛ ma na yi wo le ti tɔn wa. Ma kɔ ya de mu. Ne me de le ti tɔn le eh pere ka tɔ ayi na pere ka. Le ti tɔn wo pere mu do ya ne me de le ti tɔn na.

Menye nya aɖeke o, magblɔ be meva yɔ ɖeviwo ɖe gbɔ o. Le susu be mía alé nya ɖe gbɔ. Nya ye nya ka? Woxa ya xɔ le ŋɔnye. Ame ya ƒe ɖeka kli nu ɖo ya yina, ƒe ɖeka kli afã yina. Megaxe xɔvetsu teti. Kui ɖeka, kobo ɖeka hã kpɔ. Ame ya. Eye me ya awu yibɔtɔa. Ale be awu ʋitɔa. Ate nya ƒo ɖeka koe mekpɔ. Edzo kpɔ mea, wo ŋu dzo va wɔ. Ta yetɔ yina ƒe ɖeka via. Ega xe fe ne kpɔ. Yina me va sama wo ɖe gbɔ via. Ne na yɔ wo. Yo wo yɔ wo hã. Ma xɔ ga yi kɔa. Ma dzo lo. Enya nya kata ma. Ma xe kɔ fe tsu ne. Ya me kan fose ne nya wa fete ma. Enya kata koe ma. Hmm. Amegã aɖe kɔ na o.
Bedzo. Ƒo la.
Fi ya ne va de ƒo la ƒo la bla. Woŋkɔ. Bedzo.
Bedzo.
Ke wotɔ amegã bedzoa. Ee. Ke aleke nya ɖe nya ele ne le gbɔ. Ɔ enya koe mɔ gblɔ mi ha xɔ le gbɔ. Gale mia gbɔ. Ebe ne gbɔ dzi mi tsuke ni.

Kpɔ mu wu ya ebe nya ya gɔme. Amegã fuse nya me zuna ɖe nya. Ame yiwo tɔ sɔdza amegã. Ok.
Eh, ke aleke wo le dele nya gbe fiɔ. Mhm.
Eh, wo. Eh, leo la ko nye body. Mia de kuku ne. Ye me nya jɔ. Oh, jɔ. Mia de kuku ne de. Ne kpɔ mia sin vi de. Mia no xe ne vi vi vi. Ne ga nya gbalẽ ha yo kplɔ yi va fia kwa de. Mia gbalẽ de. Simela. Míade asi agbalẽ ate ɖe edzi. Míanɔ xe nɛ vivivi kpɔ. Eva vɔ.
Ega eƒe ɖeka. Ame nɔ agbe koe ɖuna fela. Mi le gbɔ ko mi tsɔ zu eviawoe. Egbea. O ne va gbɔ ne va nya gbɔ la fama le. Mi le nyui aɖe lo. Mi le nyui. Ye teke ma te gblɔ tia. O ɖe. Nɔ dzidzɔ kpɔ nɔ ŋku me.
Alo mɔ ne mia so da nwa. Yo ŋka na ni o ne.
Bobitɔ via gama. Bobitɔ. Eh na. Woa de woa gbɔ woa se be ame gã fuse ni eye ke wo va wo wɔ ma ne mi la. Ebe yo yi do fia gbɔ, kɔ me fia gbɔ. Enya ma yi ke gbɔ. Yo yo yi ntɔ yi fɔ sa va wa gbɔ, enya ma ko wa gbɔ. Ye koe.
Ta le Roma be dzesi ko le nya gbɔ nyi fifia, mɔdede mega le be

Megbe la, woayɔ woa ƒometɔ ɖewo. Ne woava xe fe na ame. Woava xe fe na amegã fu si. Amegã, mele ko miada asi agbalẽ me ko ɖe. Nyanu fia tu vivivi. Gbetagbe, gbetagbe. Mi xe ke no vivi la. Ah, kpovitɔ amegã, enya ŋdɔ dzɔ. Enya ŋdɔ ye me va yi, meɖe nya ɖeke me nɔ. Enyae nye be ɖekadze awu yibɔ tɔ ya, aha fiasewo katã katã katã le xexe ya me, edze esiwo katã mɔnu kekeake. Aha yi ke dukɔa ɖana ŋkeke ɖeka enya kpekpeme nɛ. Enona aha ale gbegbe be yi nàva meli o. Nyawo.
Evelia, nyɔnu yiwo katã katã wodzi le xexe ya mea, Ezi zi wo viwo. Ke ga le si hafi. Nyɔnu ha ko dena. Eya evelia ya lotoa loto oo dzo. Ta edana togo loto kple gana loto aha. Wa mete xɔ fiti tu mɔ. Loto ɖe sia ɖe ne va bɔ eya da ge. Sere ka ɖe ko me ku dre me. Medo duna ha.
Eɖo ɖu na ne kpɔ ga ya ne me. Ame ga fuse yin. Me tɔ. Ale yi ame kpɔ ni ya je fia. Hmm. Wa nɔ mia gbɔ keke ame tɔ. Ame ame ga jire. Eh, wa nɔ ga de vi le mia gbɔ le afi hmm. keke ame tɔ. Le ga kpɔ me. Le ga kpɔ ame. Aha.
Oh, ye sɔ ye zia wa je wa epo me tɔ yɔyɔ.

Wòdo atsã le gbi gbɔ. Akpe. Ese ya. Akpe gaka. Ee.
Ke. Yo wale o la. Ee mía gblɔ mía nɔ du.
Ee akpe.
Mía nɔ mía ta kpɔ ma la tia. La mo me la zi mo tu hɔ ko zɔ akɔ me dze.
Yeah.
Oh.

Kpɔ ne ɖe menya be nya ma ŋuti mi va yɔe ɖo nyeme fɔ hã do. Tɔgbe mi ɖe kuku la mi kpe dzi na kɔ. Wole le flɔ ma te tu fɛ o. Etsua ɖe mu yɔ srɔ̃ be nyine kakakakaka ega le si tɔgbe na te kpe ɖe nyinɔ via ŋuti be na ɖe ne tu xɔ fetia gake gbe la. Me mia bia be ɖe mi ma te ŋu nɔ ŋuƒo ne mia srɔ̃ be ɖe no nɔ ga da ɖe afi ɖe vivivivi exɔ ya ɖe me tui be ɖe fi ya me ɖo fia ne ma ɖu Mía miava nɔ xɔ me frii fataa femaxetɔe. Ŋui dzro mía miawɔ le aƒea me. O, oh, oh, klodzedze mewɔe o lo. Klodzedze mewɔe o. O, oh, mitso, mitso, klodzedze mewɔe. Ega ye ko dzi nyame. Ne ga dze asi nye dzia kɔa, o, oh, mi mlɔ ye miavoe. Tɔgbi vɔ ɖe ɖo ɖe woto va kɔa ɖe wole be wɔ dɔ la va tso. N'o nɔ fuma wa butame.
Mate tu fɛ o. N'o nɔ fuma ɖe susu na vunu.
ni jo ŋkpia me vie nyo nyene yi ya mo be nya gba gbe ɖe gblɔ mi mi kɔ vɛ ne ma mi mi mi mi tete ŋkume ne nya jo tɔfi ko leke nya jo wɔ ɖo hã eh, eh, mi eh, mi ɖo la mi ɖo la xe fa ale mi ŋutɔ mi axe fa ya ɖoa nya buta me tso ŋuti enye gagblɔ ge ne mia Enyi agava ɖe susu ma ne nye. Enyo gake mese miaƒe nya. Ee, ale wòanɔ aɖe. Mia srɔ̃ ma dzo le fi ma, mia mi dzo le aƒea me.
Fifia ke wɔ nene be ƒometɔ dzo le gblɔ be nyanye le ɖui kakakakaka ye mete tu xɔ fetɔ ye ti be va ti gakpa me. Woto me kpɔ hua. Ee.
Mia srɔ̃ le fi ma mi le aƒea me. Ene ne nye me ɖuna le me. Asi gbanya ƒo kakakakaka. Ee, mesi.
Ale wòle aɖe. Maɖe susu tso nya ŋuti nalé wòanɔ ne míakpɔ sea? Ne nyawo li wòkã o sea? Tso ne mia srɔ̃ li kɔa, nyemagblɔ nya aɖeke na mia srɔ̃wo o. Ao ɖe, ke mi mi mi mi de aƒea me nɔm o. Oo oo.

Ye enye ŋutsua aƒetɔ aɖe gbe la ma mele nya aɖeke gblɔ. Ekuku kaka do.
Egbe.
Ya mekpɔ nya aɖeke gblɔ ɖe mi. O ƒe gakpoe ɖo la xɔ. Mɛ yi sasi ye ama via tsa gbɔ. Etsa fa xɔe kakakaka ma dzua sɛnsa. Ɖeɖe ama tɔ.

Wɔtata nyɛ ye wowɔ ya me mawo le ne le egbe lɔ. Xexe me yi. Be wo nu sora vi kakaka egbe do ɖe wo. Le ne.
Ne ŋutsu menɔ ha ami wa me. Ne be ne.
Ah, wotɔ nya mama la si. Mama la mia si. Ni ne wa be ni me roa.

Nye velia vevi ɖe hame nɔa ha dzem na mevia mena be mete ŋu ɖekpɔ o ke ne ŋu. Elali sia, elali. Yo. Etsɔ zã mi meɖu nu kakakaka ɖu ko ɖe te so. Mate ɖu lɔ la, eye paradiso mate ɖu lɔ lɔlɔ le gagbɔ me na ɖu. Melɔlɔ be nye dɔe le nye wu. Edɔe le nye wu.
le be ne nalé be ɖe ɖokuiwò nanɔ dedie ɖe kakakaka hame gbɔgbɔ ƒe sia
míado míado ege exɔ fetsi nene ke ɖe míawo megã ɖe amea míaƒe tɔ ɖe mekpɔe menya ɖe tsɔ mi yi gbɔ mi di egblẽ la ezã mi tsɔ be ezã akplɔ ɖe ho nɛ ya

O!
Le be ne amea nelé mía wo atsua, ye mi ŋu aɖu kple alo me ka hã. Va, tu nu va.
Enye, o, enye me dzoro. Tu nu va, ma ɖi nya la. Kuka, kuka le dzɔdzɔ. Kumi dzo, imi dzo la gama kubɔ ye nua zu le. Mo enua wɔ ne ya lo. Mia mi ve le gakpɔ ma ŋutsu ya, ŋutsu ma, ŋutsu ma le mi tsua, ŋutsu tamesela, ŋutsu adzetɔ. Ŋutsua dze te menye ake me dzu ge hɔ. Ŋutsu baɖabaɖa ma, ŋutsu vɔ̃ɖivɔ̃ɖi ma, le mi tsua, ɖo xɔ míasrɔ̃ alo ɖo xɔ míasrɔ̃ alo nuka. Nu ke dzɔ nyɔ ŋu esi. Ele nua wɔ xoxoxo eyi tɔ ɖo ya eta o tu mi le kpɔ mi. Wa xɔ nyɔ la be vese ɖeka nene. Mebena ɖe.

Yesu a kple kpɔm asinye hɔ̃ɔ le ka kɔ detsia he kplɔ. Yesu wo le ka fɔ mi ablu yi ye be kpe ko me nɔ yi. Do wu ya o ba la. Mo bu le telefon kpɔ ya ko mo magari mi ho ha ho ya. Tabi tabi me de fuku ma de foto vɔ sa vie.

Mikpɔ ŋue mi wɔna. Menya ɖeke gblɔ ne wò. Menya ɖeke gblɔ ne wò. Ee, menya gblɔ ge ne mo gake nya magblɔ nya no. Miaɖe srɔ̃a da ɖe xɔ haya me. Nyɔnu nanɔ anyi akpe fu ɣia, akpe fu dzi, akpe yibɔ. Mia ŋutɔ mi medɔ ɖeke wɔ ge ne akpe ɖe mia srɔ̃ ŋu. Miagbe xɔ fetsu xexe ne ŋu ke li do si pa elo to ƒe nya ya koe. Nyɔnu nakɔ agba kakaka wò me tame koe anyɔ.

Dasi wo ŋuti, dasi wo ŋuti. Va ɖu nu ne la, va ɖu nu. Bɔ mi ɖu nu, miaƒe dzi nadze me. Tia, mia mi me.